Insellmilkom u nilqagħkom għat-tlettax-il programm mis-sensiela Niftakru, programmi fejn fil-programmi kollha kelli bħala mistieden residenti lill-Professur Raymond John, professur tal-liġi u espert fl-istorja ta' pajjiżna. U llum għal l-aħħar programm se nitkellmu dwar is-slaleb. Għażilna erba' slaleb mifruxa f'pajjiżna. Insellimlek Profs. Insellimlek, grazzi ħafna. Wasalna fil-fatt fit-tmiem. Eħe, din is-sensiela. Għażilna s-slaleb li huma mill-ġdid landmark importanti. Imma kellhom funzjoni barra li huma landmark. Kellhom funzjoni għal żminijiet fejn kienu ktar devoti l-Maltin. Eh, kellhom funzjoni slaleb għax billi Malta kienet miżgħuda bil-knejjes filjali ħanajtek. Imma kellek il-parroċċa, allura fehem il-Knisja Parrokjali Kienu jtellgħu s-salib, imma issa hi s-salib bil-kolonna. Imma tinsiex li s-salib kien ukoll il-post fejn jinġabru l-raħlin jew il-beltin skont skont il-post. Għax kien ikun f'nofs pjazza ta' raħal pereżempju. Għax il-bandi, hemmhekk kienu kien joħroġ it-town crier, il-banditur, u jaqra l-proklami Li jkun għadda, jien naf, fi żmien l-Ordni l-Kunsill tal-Gvern jew, qed tifhem, allura kien ixandar dak l-editt li kien ikun il-liġi minn Deh Salib. Kien ukoll ir-rendezvous, kien il-venue biex ngħid hekk fejn jiltaqgħu, jinġabru anke jekk ikun hemm in-nafra jew ikun hemm, jien naf, mogħta jew qed tinnota qed qed iddoqq il-knisja, jinġabru hemm jien naf għax ġejjin. Ekku, però però ġejjin minn żmien li juri li l-Maltin kienu iktar devoti għaliex kien is-salib il-landmark. Le, s-salib għax. Flok xi ħaġa oħra. Efhimni, s-salib m'hemmx dubju hemm l-aspett hemm l-influwenza reliġjuża. M'hemmx dubju, imma ma jfissirx li fuq kolonna għandek salib. Ta, issa jista' jkollok xi simbolu reliġjuż ieħor. Pereżempju, Ħal Qormi fuq il-kolonna taqliem fuq fil-pjazza fil-pjazza tal-Knisja Arċipretali ta' San Ġorġ, m'għandekx salib, għandek domna. Infatti ngħidu min Xorta m'għandux kuntest salib, reliġjuż, għandu għandek do- għandu domna. do- minn hemm ħarġet minn għal per eżempju ħallija fuq fuq fuq it-suntier Għandek piramidi, m'għandekx konna għadna li l-Knisja ta' Alla jagħmilha Giovanni Barbara, għalija wieħed mill-kapulavuri bħala inġinier, barra li kien inġinier militari kien ukoll ċivili. Imma imma il-slaleb ġeneralment juru li mil parroċċa u jinbnew ukoll imma f'postijiet oħrajn. Pereżempju Ħal Balzan M'għandekx is-salib neċessarjament quddiem il-knisja parrokkjali tal-Lunzjata, għandek fejn hemm it-tliet knejjes, għal Varzan għandek dik ir-rokna interessanti t-tliet knejjes, għandek salib fin-nofs. Pereżempju, l-Imrieħel, għandek is-salib tal-Imrieħel, dejjem Inkiteb, ma għandek l-ebda, ġifieri, dokument li jgħidha, li s-Salib tal-Imriel qiegħed bejn wieħed u ieħor, bejn il-belt kapitali tal-Birgu u l-belt tal-Imdina. Issa hekk itkejjel binċ tejp, ma nafx Kieku tista' tagħmilha, ma nafx kemm qiegħed fin-nofs eżatt hemm, imma min ma jifhimx bħal meta jgħidu. Ġej minn żminijiet il-qedem dan? Iwa, hemm slaleb li huma qodma, fhimni. Tix nibdew, tix nibdew forsi għax għandna anki f'xi filmati u ritratti ta' dawk li ppreparajtilna llum. Fosthom wieħed li jiena ma kontx naf li jeżisti ta' Rajt ma rajtx. Eh żgur, dak huwa, dak is-salib. Hekk jgħidulu dan is-salib ta' Rajt ma rajtx.
Smajt ma smajtx. Dana, ħa ngħidlek, dana qiegħed Illum, in-naħa ta' fejn hemm l-Isptar Mater Dei. Kemm imur lura? Ftit 'il fuq, issa ngħid, ftit 'il fuq mill-Oratorju ta' Birkirkara. Dan huwa qadim ferm għaliex jekk norbtuh, għalkemm mhux datat u mhux databbli, imma jekk norbtuh mal-fatt li hemmhekk dik in-naħa tal-Imsierah jew San Ġwann kellek waħda mill-eqdem parroċċi ta' Malta li diġà tissemma fl-1402 li hija Birkirkar għall-knisja l-qadima ta' Santa Lina ta' Birkirkar hemm kienet dik in-naħa. Allura hekk is-salib ma norbtuh magħha huwa qadim ferm. Però is-salib jiena niftakar. Nitla' ma' ħajt hemm, għax illum kif inhu llum tgħid da x'inhu? Fejn qiegħed hemm? Għax qiegħed imdawwar bini modernu. Imma dak kien fin-naħa l-oħra, fuq in-naħa l-oħra. Qas issa lejb dak tgħidx kemm instelaq u tkisser. Iġu qas hu l-oriġinali. U kemm ġie profonat bil-kliem ħażin u vandalizzat lanqas naf kemm, sa kawżi l-Qorti hemm għax qabdu min vandalizza. Imma dak kien faċċata u jien niftakar hemm. Min min jaf tajjeb l-industrial estate hemmhekk, hemmhekk kien hemm diversi sqaqien. All right? Jekk tmur illum in-naħa tar-Reddina fejn jgħidulu r-Reddina, jiġifieri jekk titla' l-industrial estate kollu u tibda tiela' lejn Misraħ Lewża l hemmhekk u titla' lejn Ħal Gargur, hemmhekk issib Ħafna minn dawn l-isqaqin għad hemm minnhom, kontinwazzjoni tagħhom, ħafna minnhom kinsuhom minħabba l-fabbriki u minħabba l-mod kif żviluppa hemm. Imma hemmhekk kellek wieħed mill-isbaħ areas rustiċi, Arcadian ngħidulhom, ta' f'Malta. Issa dak is-salib għandu ġrajja marbuta miegħu. Dak Kien hemm sqaq, wieħed mill-isqaq. Jingħad li kien hemm persuna li marret tintasab hemmhekk, intefgħet hemm mal-art bilqiegħda, ġiet persuna oħra daħlet tiġri, tlebbet 'il ġewwa, ftit wara tiġi mara oħra, persuna oħra skużani u ssaqsi lil dak li kien qiegħed jistrieħ mal-art fejn daħal il-persuna It-tieni persuna li ra u qallhom Alla rak għada ħa hemm ġew eċċetera eċċetera. U mbagħad da spiċċa maqtul mit-tielet wieħed. U allura speċi hemm din il mhux għajdut imma hemm hemm dina l-apologue biex ngħidlek bl-Ingliż. Li għax tkellem li għax tkellem spiċċa maqtul. Spiċċa ma l-ieħor spiċċa ma speċi rajt ma rajtx, smajt ma smajtx u taf li Tony Camilleri mbagħad b'dik is-song li saret mitika Ipperpetwa din il-leġġenda imma ħa ngħidlek ħaġa issa. Jiena tifel kont mort hemm nixxabbat ma' dan il-ħajt, issa dan ma kienx ħajt five courses għax il-ħitan tat-toroq huma ħames filati. Dak bil-liġi tal-1931 tal-viżibilità tat-traffiku. Il-ħitan ta' anki tal-countryside tal-kampanja anki tnax Kienu u tlettax, jekk tmur in-naħa ta' Kandja dek sal-lum tara ħitan mogħlaq tlettax u erbatax u ħmistax il-filata, għad fadal ftit minnhom ta' qabel in-nineteen thirty one, imma hemmhekk hekk kienu wkoll, jien niftakarhom ftit minnhom għoljin hemmhekk, u niftakar l-lapida hemmhekk jien, imnaqqxa, niftakar kitba bil-Latin, miktuba b'mod makkaroniku, dak li ngħidulu macaronic Latin, li kien ukun biċċa Latin u biċċa Taljan, Vedi audietaci si vuoi campare in pace. Smajtha? Ġifieri bil-Latin tispiċċa bi. L-istess saying, isma' ara u iskot jekk trid tgħix fil-hena. Dik kienet il-frażi u kienet fejn hi din il-lapida? Kollox kissinna da di di li hemm dik il-lapida li hemm miktuba anki bil-Malti żbaljat. Skużi ta jiena taf kif nitkellem. Hija eja noħdu nagħmlu għall-inqas hemm il-lapida llum all right tal-Kunsill. Imma jgħidlek jgħidlek ma nafux ta' liema epoka hu. Imma s-slaleb huma qodma mmens u għax aħna nafu meta żmembraw numru ta' rħula u bliet kif żmembraw minn irħula oħra li huma preċedenti, jiġifieri dan huwa salib li għandu ċerta storja u għandu wkoll storja ta' limitrofi, ta' limiti għaliex Dan huwa f'parti li llum forsi ma napprezzawhiex imma hemmhekk kellek l-ewwel inhabitants, l-ewwel għammara ta' Birkirkara li diġà nafu b'dokumenti Ruma. Xi dnub għax veru ma napprezzawx għax illum hemm dak qiegħed f'nofs. U llum qiegħed hemm dak qiegħed. Bl-isptar faċċata tiegħu, f'żewġ sptarijiet. Tlifna xenarju hemmhekk kien xenarju sabiħ tant. Hemmhekk in-nostalġija li taqbadni meta ngħaddi minn hemm nikbi jien. Ftit nassoċjaw ma' Edem hemmhekk. U x'ħa nassoċja ma' Edem. Tiġi mmorru mela għal salib ieħor din id-darba fil-gżira Għawdxija, is-salib tal-Għammar. Eħe, dan mhux salib sar waħdu, dan sar parti minn stazzjon, l-istazzjon tal-via sagra li hemm li tibda mill tibda mill mill mill knisja ta' Pinu, il-ġojjell, is-santwarju ta' Għawdex, dil-ġawhra li hija biex tqisha Kompostella ta' Malta, alright, u tibqa' sejjer tibqa' tiela' l-quċċata tal-Amman, naturalment is-salib Huwa importanti ħafna llum hemmhekk jagħmlu. Dak tal-irħam profs. Iva, żgur marbles kollha, anke ta' Carrara Għawdex. Naturalment l-istatwi mbagħad naqqaxhom u skolpihom il-bravu bravissimu Alfred Camilleri Cauchi. All right, li nsellmu l-familja tiegħu li dawn huma familja li taw kontribut enormi. Jiena għandi l-unur ngħid li rnexxieli nkellem lil missieru ftit qabel miet, kont tifel ta' tlettax-il sena Għawdex mort nilgħab logħba futbol u I made it a point li mmur Da qed ngħidlek fin-1973 ta jien immur il-workshop tiegħu biex narah irda il-missieru, l-iskultur Camilleri, għax imbagħad huma żiedu l-kawkja, kien iżżewweġ kbir missierhom, imma dina dina il-Via Sagra hija importanti ħafna għax illum anki tintuża biex jikkommemoraw anki l-Isqof t'Għawdex stess imexxi anki ġilwat, purċissjonijiet mis-santwarju, tibqa' tilgħa hemm naturalment. Qed titkellmu daqjet fl-Għarb? Fl-Għarb, fl-Għarb, l-Għammar żgur. Interessanti ħafna li dik l-erja ta' Malta li jiena nqisha importanti ħafna kif kont qed ngħid, għandek diversi personaġġi marbutin magħha, għaliex għandek il, X'isimha għandek il Calm Nigrima li hija marbuta mal-Madonna ta' Pinu, għandek il Franġisk Portelli li wkoll huwa marbut mal-fatt li l-Madonna nstemet tleħħen leħenha u din huwa xi ħaġa li anki l-Knisja aċċettat eċċetera. Nafu kemm il-Knisja hija iebsa biex taċċetta ċerti dikjarazzjonijiet, għax il-Knisja għandha s-scientists tagħha wkoll. Hemmhekk għandna wkoll il-Frenċ tal-Għarb li ġie bħala sekwenza iktar tard kompla jseddaq id-devozzjoni li kien hemm hemmhekk u Ehm, infatti, dan għandu l-istorja tiegħu, kellu l-problemi tiegħu, ma ġiex emmnut f'ċerti herbs mediċimali li kien u qed juża biex ifejjaq ċerti nies, imma anki hu mbagħad scientifically ġie aċċettat. U ftit sa ftit qabel ma miet kien għadu juri x-xewqa, id-desiderju li ssir din dan is-sett ta' Via Sagra u kien hu li influwenza ħafna propju biex saret din biex ngħid hekk il-landmark importanti fl-istorja t'Għawdex. Jiġifieri din dan is-salib tista' tgħid, bħalma huma l-bqija tal-istatwi, għandhom l-influwen, kellhom l-oriġi tagħhom, il-lema tagħhom propju fi Frenċ tal-Għarb. Mela, titx immorru Malta għal salib li żgur kulħadd jaf bih, dak li hu ngħidulu il-La Ferla Cross bl-Ingliż, is-salib tal-għolja magħruf iktar, hux veru? Eħe, dan ukoll, għalhekk, għalhekk għażilnieh biex aħna nikkomparaw xi ftit. Norbtu. Anki dan, dan jekk tmur, taħt tal-għolja, l-ewwel ħaġa t-triq li tibda minnha dik l-erja jgħidulu r-razzett tal-Fiddien jew jgħidulha l-erja ta' San Nikola tal-Fiddien jew San Nikola tal-Inbid. Hemmhekk hemm bħal għorfa mbagħad tibqa' dieħel Hemm iċ-ċimiterju ta' San Dawdar, ta' San Teodoru u minn hemmhekk tibda tara numru ta' statwi. B'kollox hemm erbgħa barra s-salib. U oriġinarjament, Dun Pawl La Ferla li semmejt int, La Ferla Cross, għax hu kien il-benefattur, kellu l-idea li jagħmel l-istazzjon l-istess li hemm Għawdex, Imma laħaq għamel. Fil-fatt kont se nistaqsik, dan huwa l-ekwivalenti allura Taljanna Għawdex? Żgur, issa dan għad tinsiex. Fejn tidħol il-Via Crucis?
Via Cru l-istess, dan tinsiex issa dan huwa ta' tmiem is-seklu dsatax, anzi. Fil-fatt meta meta nbena dan is-Salib tal-Għolja? Dan jimmarka proprju s-Sena Mqaddsa. Issa aħna s-Sena Mqaddsa Kulħadd jiġbed bħala l-1900 proprja it-turn of the century, hija s-sena ta' wara 1901, għax is-sena. Bħall-millenju, ngħidu.
Bħall-millenju, aħna għamilna t-two thousand, proprjament mit-two thousand għat-two thousand and one, l-2001, eżattament. Għax inti z-zero, z-zero, is-seklu ta' qabel tkun inti tibda bil-one. Ġifieri dak huwa l-ewwel sena tas-seklu, imma msomma ħalliha. Imma L-ewwel ħaġa rridu nżommu f'rasna li dan is-salib li kien parti minn din il-Via Crucis ma sarx waħdu, da sar mar-Redentur li konna semmejna li hemm li hemm tal-virtut, żgur. Infatti hemm hemm jiena għad kont għandna spjegajna li huwa żball li wieħed jisseparhom għaliex saru flimkien u saru f'żewġ mintbat f'żewġ għoljiet fuq iż-żewġ naħat. Forsi inti ma tagħtix kas, imma interessanti huwa li dan is-salib, dan tbierek fl-1903, tbierek fis-27 ta' Settembru u kien sar minn Ġanni, Merċieqa, tgħidli għala Merċieqa la ġa tfaċċa semmejna l-Frenċ Merċieqa, Frenċ tal-Għarb. M'għandhomx parenti għalax Merċieqa huwa mill-Medjuevu Malta. Ma Ġanni Merċieqa kien wieħed minn dawk il-persuni ħaddieda li kellhom il-forġa l-ħaddedija Magħrufa ferm ġon-Naxxar, in-Naxxar kellek. Magħrufa l-ħaddieda kienet. Ħaddiem magħruf, ħa ngħidlek għaliex. Għax in-Naxxar kellek talba l-għal fejn minn fejn qatgħu il-ġebel biex jibnu Tas-Sliema u San Ġiljan l-iktar triq li kienet biex ngħidlek ħawtiela ħa li kien fiha ħafna xogħol. kienet it-triq ta' San Ġwann, li llum tgħaddi minn San Ġwann eċċetera, għax tilgħinu niżlin bil-keret tuni bil-ġebel. Allura min kien qed jibni ta' Sliema u San Ġwann kellu bżonn il-ħadid għall-filestruni, għall-gallariji, eċċetera. Allura nibtu diversi ħaddedin mill-18 qisu 60 'il quddiem minn meta jinbena Tas-Sliema u eċċetera u dik il-harbour zone, allura kellek ħafna ħaddieda, wieħed minnhom kien Ġanni Mercieqa. U Ġanni Mercieqa kien tqabbad biex jagħmel is-Salib, La Ferla Cross. Issa. Fejn inħadem dak? Jiġifieri nħadem f'xi warehouse tiegħu u mbagħad inġarr? Żgur, żgur.
Inħadem f'warehouse tiegħu. U dak iż-żmien biex kienu jġorruh dak il-kobor? Kienu jġorru hu bil-karettuni kienu jġorru hu. Għalkemm għax isma' kellek f'Malta kellek impika dawn il-bawla li jiġbdu. Infatti anki l-frugħa u s-saħħa u l-bullying bejn dawn li kienu burdnara tax-xatt dawn il-ħaddiema tal-għelieqi ma kinux jimpikaw biss bis-saħħa muskolari tagħhom, kienu jimbikaw anki bil-bawla li kellhom, min kellu l-iktar bhima b'saħħitha jew l-iktar gendus Malti b'saħħtu. Jiġifieri kellhom valur kbir dawk it-tip ta' beasts of burden. Il-bhima u r-raħħal kienu biċċa waħda flimkien għax inti jekk għandek l-għandar, it-threshing floor, Għandek, għandek, sim. Ok, lura lejn is-Salib tal-Għolja. Issa, is-Salib. Għandna dokumentat kif kienu laqgħuh il-Maltin is-Salib tal-Għolja? Le, laqgħuh ħafna tajjeb. Tinsiex. Kien bħala punt ta' pellegrinaġġ lokali, per eżempju. Mhux mill-ewwel, imma, imma, fhimni, kien landmark importanti għax irrid ngħidlek li Dun Pawl La Fella kien it-tifel tal-Avukat Gaetano La Fella li kien iġġieled ħafna biex jidħol l-ewwel Gvern ta' rappreżentanza, dak li kien daħal bil-mit tal-bandiera tal-Konti Ruġġieru. Issa hemm fuq għandek il-Knisja tal-Lunzjata, all right li hija medievial, għandek knisja oħra ta' San Lawrenz, illum m'għadhiex teżisti, ġifieri hemmhekk għandek diversi landmarks. Però li rrid ngħidlek li s-salib Għandek tinsiex huwa mibni fuq kappella tad-Duluri li għandha kwadru ta' Ġużeppe Calleja li kien dak kont semmejt il-proneputi tiegħu Joseph Calleja li kiteb il-ktieb fuq l-Imsida, Bużna Nuħ kien pittur u għamel il-kwadru tal-Madonna hemm ġew però jekk inti titla' llum tara hemm erba' skrizzjonijiet li kien għamel professur tat-teoloġija morali Franġisk Frank ġie xiber ras ta' Ħaż-Żabbar. Issa, is-salib kien ġratlu ħsara. Dak kien iġġarraf fin-1946, eh? Din is-salib li hemm illum, bil-maltempo, hija mbagħad kien raġa' sar fi żmien il-Kappillan Deguara. Jiġifieri ġġarraf sew biex kellu jerġa' jsir. U mbagħad kienu raġaw fi żmien l-Isqof Emanuel Galea locum tenens, flok l-Isqof kien raġaw kienu għamlu raġaw ċerimonji eċċetera xi mbagħad fin-1963 kienu għamlu s-salib li hemm illum m'hemmx dubju hemm Xi ħaġa bħal dak is-salib, biċċa xogħol bħal dik, ikun hemm dokumentat ukoll kemm tkun swiet għal dak iż-żmien? Żgur, żgur, kien kien għam kien għam xi xi seba' mitt lira jidhirli Maltin. Jiġifieri kien kien hamm kien hamm mhux Ħafna hamm għal dak iż-żmien, hux veru? Żgur, żgur.
Is-salib ukoll illum huwa, għax inti semmejt tajjeb ħafna, kien ġibed ħafna nies, illum qed jiġbed ħafna nies qed jagħmlu dik il-velja hemm, dik il x'ngħidulha hemm, Il-Via Crucis.
il-via imma imma ma jagħmlux jixgħalu bil-lejl, Jixgħaluha, il-ġimgħa l-kbira. fil-ġimgħa l-kbira hemm U jitilgħu in-nies mis-siġġiew qed jagħmluha u minn Malta kollha ġifieri llum saret saret xi ħaġa dik il-velja billej sabiħa ħafna. Fil-fatt ġibdet ħafna nies ferja li naħseb kieku ħafna nies qatt ma kienu jmorru 'l hemmhekk. Żgur jien nixtieq li kieku tar-Redentur issir ukoll imma r-Redentur illum qiegħed fis-seminarju. Imma jista' jista' jsir xi ħaġa min-naħa tar-rabtin eċċetera ukoll u tkun conjoint fhimt waħda ssir min-naħa ta' daw forsi jagħmlu mixgħela li tkun tidher miż-żewġ naħat ta' Malta. Mela profs, id-direttur tefanna salib ieħor dak huwa s-salib tad-Dejma, morna ħat-Tarxien issa. Eħe, dak hekk jgħidulu, l-ewwel ħaġa meta tgħid Dejma semmejniha kemm-il darba fil-programmi tagħna għaliex id-Dejma f'Malta hija on record tmur lura għall-bidu tas-seklu ħmistax Għandek f'elsebgħamijawdsatax kif kont għadt is-sena l-oħra għalqet sitt mitt sena jiġu hux hekk? Ekku. Minn dawn il-listi hux veru. Minn dawn il-listi u nafu kunjomijiet eċċetera. Dan is-salib tad-dejma ta' Ħal Tarxien għaliex propju maġenbu u hawn il-funzjoni li jiena kont spjegajt li maġenb is-slaleb tal-irħula kont tiltaqa' jiltaqgħu anki il-għassiesa tal-irħula meta jgħajtulhom jagħmlu n-nafra jgħidulha, jiġifieri jsejħulhom biex jinġabru hemm biex jgħassu r-raħal tagħhom. Iva, dan huwa wieħed mis-slaleb ukoll qodma ħafna f'Malta. Sfortunatament għadda minn ħafna leaps and bounds minn anki kien profanat mhux darba u tnejn. Nafu anki fi żmien l-Ingliżi li suldati Ingliżi anki żebilħuh u anki farrkuh, kienu. Jiġifieri Prof. Kienet teżisti din reżistenza fi żmien il-kolonja għal dak li kien Kattoliku? Ija, kienet, kienet. Li kienu l-beliefs li tant iħaddnu l-Maltin? Sfortunatament ija, fi żmien speċjalment fis-seklu dsatax għax U mbagħad l-idea tal-ekumeniżmu u dan ma kien ikollok xi xi xi nies bi twemmin nisrani imma kienu għax forsi kienu ta' interdenomination oħra ma kienux kienu anki jista' jkun li anki ma kienux jemmnu għax kienu jkunu fis-sakra whatever hu ġifieri hemm diversi stejjer jekk tidħol fl-istorja tal-Knisja tal-Kannu tal-Gżira, il-Madonna tal-Ġebla, hemm storja partikulari li tmur lura l-1902, eċċetera, eċċetera. Dan is-salib, dan is-salib, eħe, dan l-oriġinal qiegħed fiċ-ċimiterju tal-erwieħ ta' Ħal Tarxien li huwa tefgħa ta' ġebla 'l bogħod. Jiġifieri dak mhux l-oriġinal mela. Le, għax imbagħad raġa' nbena u nbena kemm-il darba. Infatti dak inkiteb fuq u tana l-istorja tiegħu sew is-Sur Ġużè Gatt f'wieħed mill-issues tal-Malti fl-1928. U mbagħad is-Sur Vince Battistino kien kiteb fuqu wkoll fl-istorja ta' Ħal Tarxien. Dana huwa salib li L-antik, dak li hemm fiċ-ċiminiera ta' Ħal Tarxien, kien ingħata dunġer indulġenzi mill-Isqof Alpheran de Boussan fl-1756, ara kemm huma qodma dawn il-landmarks ta', jiġifieri, u għal min jgħid talb u jingħata l-indulġenzi. U dan is-salib kellu anki fil-bażi tiegħu kellu numru ta' mill-misteri tal-Passjoni, pereżempju Kristu fl-ort jew Kristu l-marbut jew Kristu minquxin imma llum ma qas għadhom hemm ta' ġifieri kellek l-inkurunazzjoni, il-marbut, fimt? Spiċċaw illum dawn, dan kien dan, dan huwa mislaq wieħed mislaq li tlift tlifnih, dan kien hemm żmien fejn kienu ħaduh fiċ-ċimiterju u raġgħu ħarġuh. Fimt? Issa tal-lum ġara l-istess ħaġa, l-aħħar li wieħed li kien hemm qiegħed fiċ-ċimiterju. Fhimt? Però xorta mikxuf għall-elementi qed nifhem dan. Imma nżuħillalla hemm dan illum li hemm tal-lum. Li għall-inqas nafu li kien hemm dan is-salib. Għax qiegħed fuq il-post eżatt fejn kien l-oriġinali. Mhux bejn wieħed u ieħor għax iċċaqlaq minn postu proprja. U kien hemm Żmien fejn Ġużè Mangion minn Ħal Tarxien kien għamel b'ħajtu kollha tista' tgħid numru ta' snin jieħu ħsiebu u kien il-persuna li kien raġa' ħarġu miċ-ċimiterju fejn kien mar f'nofs is-seklu dsatax għax fiż-żmien meta r-reġimenti kienu qed jistabbilixxu lilhom infushom f'Malta u kien hawn l-element ta' imperjaliżmu, konna semmejna anki il-Furjana, il-preżenza tagħhom hemmhekk fil-Berks eċċetera u f'postijiet oħra f'Malta, kienu qed jinfluwenzaw ħafna, u anki f'dik in-naħa ta' Ħal Tarxien, Ħaż-Żabbar eċċetera. B'hekk is-salib, dan kienu ħaduh iċ-ċimiterju bħala konservazzjoni, però mbagħad kien raġa' ħareġ u għadda mill-istess esperjenza. Nżur l-allom u llum għandna s-salib li hemm illum. Profs, għandek nofs minuta ċans biex forsi dan hu l-inqas dan huwa l-aħħar programm. Li rrid ngħid huwa grazzi ħafna ta' din is-sensiela, nittama li nagħmlu hemm ħafna fuq xiex nitkellmu iktar, nistgħu nagħmlu anki t-tieni parti billi noħdu erbgħa mill-istess suġġett U u nispera li kienu ta' interess u nirringrazzja lilek personalment u lil one Productions li li tawna ċ-ċans nagħmlu din is-sensiela. Grazzi lilek, huwa unur għal dan l-istazzjon anzi li persuni bħalek daqshekk intiżi fl-istorja tiġi u fil-ftit ħin li jkollna irnexxielek twassal hux veru ħafna u ħafna tagħrif li kif għedna f'wieħed mill-programmi Għasek tfittxu online ċertu tagħrif milli tajtna ma ssibux fuq ċertu lokalitajiet. Grazzi ħafna lilek, grazzi lilkom li segwejtu dan il-programm. Għandkom aċċess għalih on demand fuq il-websajt ta' one għal ftit ta' żmien. Jien ma baqgħalix xejn ħlief nirringrazzjakom tal-attenzjoni u l-kumplament ta' serata tajba.
Niftakru huwa mwassal lilkom grazzi għal Highlight Zone, Agenda Bookshop, Unique Taste tal-ħwejjeġ ta' Simon u Kemi Mart bi prodotti Yves Saint Laurent.